kaba murevi Ĩĩ. kaba murevi Na nĩ- murevi uhuru ni onekaga ena values ũranjĩrĩte bible nĩ kwenda kũrorwo kana nĩ bible biũ ino ya william ruto akuaga na njega ikeri Eh, ni kwenda Reka igue kũrorwo heo. kana ni kaga wirute guthoma mm. kana ni dictionary igekirwo kaba ya bible nĩ ya waiga njona ndigiri ya kenya wĩra Eh, maundu maria william ruto atwonereitie Eh, gutharau kanitha Mm. gutharau ahunjia Mm. maya mahura umwe Mm. na maheni mũndũ ũyũ tũtirĩ hamwe Ĩ, gũtirĩ mũnjaruo ũngĩhota gũthambia rũĩ rũrũ gũtirĩ mũwaria ũngĩhota gũtirĩ mũikamba ũngĩhota Rũneagwo mũgĩkũyũ. rũneagwo mũgĩkũyũ Athambie. rwanairwo waititũ Eh. no ũgĩikaranga hanini gũgĩtuĩka Ah, atĩrĩrĩ Waititũ amunyirwo. atĩ gĩko kĩrĩa waititũ nakĩo rĩ Eh. nĩ kĩingĩ gũkĩra kĩrĩa kĩ Nairobi River Aranunga gũkĩra Nairobi River.

Eh, Ah, kĩndũ kĩmwe kĩratũmaga impeachwo Eh. nĩ kũrega gũthambia rũĩ rũrũ tondũ araigaga rũĩ na gĩko nĩguo eh, no mũthambĩrie rĩ Rũĩ na ũtiganu. buraci na mono cia gũthambia rĩ eh, nĩ iratũma tũhutie kwa neighbors na ti wega twambe twaranĩrie na njĩra njega Eh, o mũgĩkũyũ eh, akauga mũtikamomore rĩu Eh. akĩaria bigarĩti burĩ andũ mahota Yes. kũrigwo nĩkĩ bauga Eh. buraci ĩno nĩ atĩ nĩ nĩ arauga mũtikamomorere andũ aya yes tondũ nĩ andũ anini Yes. na twamaoire kura tũkĩmera

Rũrĩrĩ o ta ũrĩa Ngai atũhete wĩra wa gwĩka. Yes. He mũndũ ũraugire nĩ ithuĩ njamba cia rũrĩrĩ. Ĩĩ. Na ũguo nĩguo kũrĩ. Nĩguo kũrĩ twĩ njamba. Rĩu ithuĩ guoya rĩu nĩ tũraigua nĩ ũthamĩte. Yes. Na no nyende tũkwĩhoe tũnyihĩtie mũno atĩ wĩtĩkĩre gũ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno. Waigua ndũmĩrĩri ĩno ũkamĩkinyĩria mũndũ ũcio ũngĩ. Yes. Nĩgetha tũhote kumagaria ũhoro ũyũ. We ũranjĩrorera thaa ici na ndũ subscribe ĩte. subscribe tũrarĩre tũ- tũrangĩre rũrĩrĩ twĩ hamwe niguo tagwo macaria wa irimũ Mm. the cmg yes himself twĩ na mũndũ ũgwĩtwo Sir GG. gg sa gg Yes. mweshimua kuma Eh. kũrĩa gatũndũ north ĩĩ karibu sana bana asante Eh, kũrĩa nĩ kwega ehe. kwĩna mbura. Eha. Na nĩ ndona ona gũkũ kwĩna mbura. Yes. Na bũrũri no ũregariũra. Ĩĩ, na tikĩrĩ mathako nĩ gĩciaca. Tikĩrĩ mathako. Yes. Na nĩ thengiũ nĩ platform ĩno. Yeah. Na erori aitũ. Mm. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũ create time gũtwĩrorera. Mm. Nĩguo. Twĩ haha twarie. Yes. Ĩĩ. Rĩu mũkinyanĩtie kũ Gatũndũ? Mũrathiĩ atĩa? Gatũndũ Ndũĩ nĩkuo athamaki maimaga? Yes. Magacoka magatambia. Ĩĩ wa. Kuo mwaki umaga. Kuo mwaki umaga. Ĩĩ. Kenyatta, Uhuru. Na ona gũtuĩka rĩu though kwĩna Kagombe, kwĩna Kururia. Ĩĩ. Andũ acio mena mena kaũndũ gatarathiĩ wega. Kwĩna breed ĩtarĩ njega. Ĩĩ breed ĩyo ti njega. Na ndigwĩciria mũndũ wa Ngai atĩ nĩ kĩhoto ũgakoragwo nĩ weka gĩko a criminal act ũgacoka nĩgetha we ũkorwo wĩ safe rĩ, ona twahinyĩrĩrio rĩ ũgakoragwo atĩ we wĩ mwena ũrĩa tũrahinyĩrĩrio nĩgetha we wika rĩ bairo yaku ĩhingwo. Amwe ũkaigua mena mathĩna ma title deed cia mĩgũnda ene, arĩa angĩ mena mathĩna ma kũragana no gũtirĩ mũndũ. Yes. ũngĩenda kũrũgama na wanjikũ Mm. nĩ kacha nĩ Mm. kacha yagĩire kuo Mhm. atĩ mũndũ wothe angĩiya Mm. mũndũ wothe angĩũragana Mm. mũndũ wothe angĩka ũru Mm. angĩtahĩra indo cia mũingĩ Mm. nĩgetha ndũkae kũũrio na ũkorwo wĩ safe Mhm. ũbatiĩ ũsapoti thirikari na ũthiĩ mwena wa thirikari Mm. tondũ nayo system itũ ya thirikari ya governance Mm. nĩ yatuonirie atĩ ĩyo nĩyo ndawa Mhm. ũngĩkorwo wĩ mũndũ mwaganu yes

eh, the previous government Mhm. arĩ na issues cia procurement cia mbembe Yeah. a- athitaga- abatiĩ kũrĩha fine ya 1 billion Mm. agĩthiĩ mwena wa thirikari Yeah. ĩno ya William Ruto Yeah. gĩcigo ĩrathira Mhm. nĩ gũtara mũndũ ũgwĩtwo Mandago Yes. kũrĩa Finland issues Eh, cia eh. Ruto

akoretwo agĩ support thirikari Mhm. no kũrĩa thika nĩ moragire mũcinga wake nawe na Yeah. moko make nĩ moragire Yeah, mũndũ yeah. Gũtuĩka nĩwe warutire mũcinga nĩguo kwĩrĩkanaga yes na gũtuĩka video nĩwe iria cionekaga ĩĩ nĩwe Mm. na ũhoro ũcio nĩ wa- nĩ mũkuũ Mm, na ndũraiguĩka mhm, na ũyũ nĩ mũtugo mũru mũno tondũ gũtingĩtuĩka atĩ kũrariwa andũ mm. andũ na he Arĩa kanda ĩngĩ ya oru. kũrĩa kĩmiriri Yes, Didymus. Didymus Barasa. Ah, ucio nake etagia andu mbeca kamera na ikumatwara kwa jeshi. Aha. Eh, aru- aru- aru- ma recruit- recruitment cia kwa jeshi. Mm. Etagia mundu ngiri magana meri ma 50. Aha. Na Na umuthi- harĩ o mũndũ ũratuĩka akuĩrĩire moko-inĩ make. akũrĩ moko make Mm. na thaa ici araiga nĩ gũtuĩka gavana Mm. na nĩ wa mwena wa thirikari Mm. na nĩ ũmwe wa arĩa mara actually nĩwe wa arĩa athiĩ anengerwo motion ya gũtĩmbwo kũrĩa parliament nĩgetha Gachagua impeachwo Yeah. Na no ũngĩrora rĩ, nĩ mũrimũ wĩho, na koguo nĩ gũkwĩra thirikari ĩrĩa twĩ nayo ĩra operate na system rotten. Ndũngĩaria kiugo integrity, gĩtirĩ na meaning thĩinĩ wa thirikari. Nĩkĩo wonaga nĩ hinya mũno mũndũ na mwega aingĩre thirikari-inĩ mũndũ mwega, akarĩkie mũndũ mwega. Aingĩ nĩ mathiaga kũu makahakwo mbiro, gĩko, tondũ ũthiaga ũkerwo system ĩrutaga wĩra ũũ mm. who are you yeah. wambia kuga ndũgũcaina haha arĩa angĩ maracainaga nĩ oru kana we nĩwe mwega na ũgakorerera tenda nĩ ciambia kũhetũkio biacara nĩ ciambia kũhũrwo mũndũ ũraragĩria andũ wega nĩ acenjia tondũ nayo integrity yaku Yeah, nĩ ya corruptwo. nĩ ya corruptwo Mm, na tondũ we ũguo tiguo ũhana Mm. hau nĩho rĩu wonaga arrogance mm, pride mm. ciambia gũka Yeah, no gũtikĩaga matigari yeah, true. nĩ nĩ ũkũrora hĩndĩ Pierre Lumumba Mm. atuĩkĩte mũnene wa EACC EACC, yeah. na kĩrĩa gĩatũmĩte atuo Na nĩ tondũ- akĩrũgama mũno. na akĩrũgama mũno na akĩambĩrĩria na thinga mũno Mm. na mĩaki na Mm. mĩtũkĩ Onye korwo na ungumania. anyitaga nginya mũndũ oe kaungumania ngari-inĩ Ĩĩ, nginya- ũkĩrĩha bĩa Ĩĩ, ũkĩrĩha bĩa rĩu andũ a mũthemba ũcio rĩ matirekago macabaibu arũme matiakomire Eh, magĩbanga yeah. ũrĩa mũndũrũme ũyũ ekũharũrũka tondũ ũyũ oka ena thakame ĩngĩ Eh, ena mũtugo ũngĩ wa mwanya eh, ũrĩa ũtendagwo ũrĩa gũkũ. ũtendagwo Mm. gwabangirwo harambĩ Mm, harambĩ Pierre Lumumba nake araiga atĩrĩ nĩ harambĩ ya kawaida yeah. Na akĩnengerwo mbeca nĩ kũririkana Sisiri Mbarire Yeah. nĩwe wahũthĩkire Mm. akĩnengerwo mbeca makĩmũnea atĩ nĩ mũrũme wake Yeah. athiĩ agaikĩrĩrie Pierre- ah, Pierre athiĩ harambĩ akarute e Yes. mũgeni Mm. na the whole thing nĩyo yacokire kũmomomora Pierre Ĩgĩtuĩka nĩ ekũhakĩtwo. agĩtuĩka nĩ ahakirwo na ngiri magana merĩ ma 50 Yeah. na no ũrarũa na ungumania Hey. mũndũ ũyũ no acomorirwo Mm. thĩinĩ wa system cia thirikari cia gĩko cia ndohoro Mm. Kũngĩgeria kũgĩa na mũndũ ũmwe kũũmirie mũtũngũ kũrũgama Mhm. gũteithia rũrĩrĩ gũteithia bũrũri Yes. akorwo na thũ nyingĩ mũno Mhm. na nĩkĩo solution ya ya bũrũri ũyũ rĩrĩa ĩrĩendekana kuonekana wega Mm. no nginya tũmĩambie na igũrũ Yes. ti bottom up Yeah. nĩ ciothe nĩ bottom Eh. ĩcemanie na up Yeah. ĩkĩharũrũka no icemanĩirie gatagatĩ Ciambũrane. Ciambũrane. Ta atomic bomb. Yes. na nĩkĩo ũrona rĩu Gen Z Yes. nĩ marageragia kuga atĩrĩrĩ Mm. from bottom Mm. we are not happy Yes. now from the up

unfortunately ma cartels Mm. marĩa mamũrigicĩirie andũ mena maratathi fake Mm. andũ matarĩ Mariva Road. mathiĩ thukuru Yeah. eh, a- metaga wakarabati Eh. a Oscar Sudi Eh. atĩ nĩ Mainjinia. eh, mainjinia Mandoro. A- eh, Faruku Kibet the pi- andũ matarĩ mathiĩ thukuru Yeah. nĩo marabanga ũrĩa thirikari ĩkoranwo, ya William Ruto ĩkoranwo, na atĩ William Ruto tondũ arabangĩrwo nĩ andũ matarĩ maingĩra kĩrathi, we atĩ aratwĩra ena PHD, na nĩ arabangwo nĩ andũ. Rigathĩ rĩ, Gachagua rĩ, Rigathĩ arutĩtio hanene, na Rigathĩ ti Ruto tu, aca, nginya ga system gaka rĩ, gatirakenaga tondũ nĩ ũraririkana he hĩndĩ erire president atĩrĩrĩ,

Imagine. Amora kambĩrĩrio haha. Sakaja ikarĩte hau. Sakaja ikarĩte hau. Eh. Narĩ na issues cia na gũkũ Uganda. Yeah. Na to Sakaja. Ona kwa na issue ya Punjab. Kwĩ na kesi haha ya gũkwa IBC. Yes. Ikoretwo igĩthiĩ mũno magathĩti-inĩ na mm. marendi-inĩ. Mm. atĩ kwĩna staff mena maratathi fake yeah na to kũu mm. ona hatirĩ bata wa gũbuta mũndũ ũmwe atĩ tondũ nĩ anyitĩkana ena maratathi fake yeah provided mũndũ ũcio nĩ araruta wĩra ũrĩa abatiĩ nĩ ara deliver ena skills nĩ ara deliver rĩ Eh. nĩ atiga gũthumbũrwo nĩ atiga ona otherwise Mm. nĩ tũgĩikare twanĩrĩre yeah tuge mũndũ wothe oke na mwarimũ wao yes na thukuru ĩrĩa athomagĩra Yeah. na class na classmate yake eh

na nĩ mũndũ wĩ fresh mũndå mind. concentrate kĩrathi Yeah, atũraga library yeah. atũraga rabu Mm. athomaga Mm. ũyũ ũtũraga ngari igũrũ na rarĩ-inĩ rĩ na nĩeka PhD nĩkĩo wonire kĩrĩgĩa na issues Yeah. nĩũkũririkana ona Nairobi University nĩmagĩire na Senate Yeah. nĩ kwarĩ na issue hĩndĩ ya aheagwo degree ĩyo Mm. ya PhD Mm, tondũ nĩ mandautagi mm. kana nĩ athomete kana nĩ kũgũra aragũra wathomire rĩ but eh, nĩ akĩwinire Mm, no no nyende the strong athiĩ winds. akareche kidogo Eh, ah, arutwo raidi ĩyo aratwĩrire atĩrĩrĩ Eh, atĩ na nĩ tũgũka haha na ndũkariganĩrwo Mm. tũkanyitĩrĩre mm, atĩ mbere ya impeachment kwĩna Yes. ũhoro ũrerĩkana ahunjia yes nĩ manyitanire ĩĩ, arĩa me gatũ yes na mena ranki nene mũno ĩĩ, magĩthiĩ state house Mm. ĩkĩmahe appointment yes no agĩcoka akĩmeka matharaũ Ana reke twambe tũdeal na hau. Ũmenye Nĩgetha atĩrĩ- tũcoke tũthiĩ Nairobi River- River. ĩĩ, Tũtigatige Nairobi River ĩĩ, ũmũthĩ. noguo. Ĩĩ. O, ndũkariganĩrwo atĩrĩrĩ Mm. ahunjia aya rĩ Mm. mathite kũrĩ we rĩ Yeah. ti rĩa mbere gũthiĩ kũrĩ we Aha. no mbere ĩyo mathiaga makĩgĩra indo Ĩĩ. na magĩthiĩ kũmwĩra ũrĩa ngai aroiga Ĩĩ. igũrũ rĩ itheru Ĩĩ. raini nĩ kiria Yaani ni we contact. nĩ we Ĩĩ. rita rĩrĩ marathiĩ rĩ Ĩĩ. ena information Yes. moka kũmwĩra atĩrĩrĩ Mm. Raini nĩ clear Mm. no kwĩna nduma hanini. Eh, Arabu kũmwĩra atĩrĩ ndũkae gũ process ĩno ya kũimpeach Gachagua rĩ Eh. amba ũmĩrũgamie. yes. Na wake ndarenda kũigua ũguo Yeah, tondũ nĩ kĩndũ apapacĩte gwĩka. yeah. Nĩ kuonekete maita maingĩ Mm. William Ruto angĩpapass kũ achieve kĩndũ. Yes. By all means Yeah. ndũngĩmũcenjia nĩ kũmũcenjia nĩ ũndũ mwĩ hinya mũno Eh, na kanitha ĩkĩaria rĩ nĩ gwatuĩkaga andũ mahekete gĩtĩo amũheria Mm. aore sapita and the rest nĩ mathiĩte mm, na thutha ũcio kwarema rĩ mm. nĩho rĩu waiguire ahunjia rĩu openly makĩanjia kũ withdraw makĩanjia rĩu kũwithdraw kuma kũrĩ na makĩanjia administration ya arutwo. kũmwoni na makĩanjia kũmwĩra Mm. no we will not be part of this yes na bũrũri ũyũ rĩu nĩ hĩndĩ wambĩtie kuoya mwerekere ũrĩa

maheo appointment rĩ maingĩra rĩ mundu ucio okire akĩingĩra karumu kange na hau eh. agicoka akiuma mm. akimageithia eh. akimera ni mweka wega ni kunjerera eh. andu wa ngai giki ni kirathimo kinene mm. tondu riria mwi guku maundu ni mekwagira riu ndiraigua mwambe muhoere agituria maru Ona hena narrative ĩngĩ ndaiguĩte atĩ mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ gwatuĩkire mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ makonana eh. nĩ akamahe nĩ anũtire eh. na akĩmera mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ akamahe kahinda eh. monane yes. no matindire mũkawa ũmwe Nairobi matindire metereire thimũ no nao nĩ mahũraga ngĩigua makoria kũrĩa thingira makoria mũnene arĩ o hau arauga tũke mũrona kaĩ Eh, nĩ hakuhĩ eh, rĩu ndagĩka ya mũico rĩ eh, ta- matiagĩthire mm, ngwenda kwĩra ahunjia atĩrĩrĩ yes, one Eh. mena god given platform yes, outers mm, kĩgongona kĩu to kũingata ngoma kĩngĩhota yeah, na kũnyitithania mohiki Yeah. na gũthiĩ maũthiko Eh, na gũbatithania na gũbatithania na kũheana gĩathĩ nĩ maarĩrie bũrũri yeah. nĩ From those maarĩrie bũrũri platforms. mũgima Mm. marũgamĩte hau Yes. na maarie na ũcamba Mm. na authority Yeah. na matikae kũguoyohio atĩ he mũndũ ũngĩhoria kanitha Mm. tawa wa kanitha Yeah. maandĩko moigire na nĩ jesu oigire Yes. igũrũ rĩaku bataro Mm. gaka kanitha Eh. naona ihingo cia kwa ngoma Eh. tiga rĩu William Ruto Ihingo. ihingo cia kwa ngoma cokera ihingo ihingo cia kwa ngoma tikawĩtirie Eh, ti Ruto. mũndũ ũngĩgeria kũrũa na hunjia Eh. mũndũ ũngĩgeria kũrũa na kanitha Yeah. na mũgambo wa kanitha yes ũcio yeah ndarĩ na hinya gũkĩra kĩhingo gĩa kwa ngoma mm ekũmunywo ekũmunywo ekũmunywo ũcio nĩ ta ngĩti eh eh ya ngoma rĩu rĩ kĩndũ kĩnini atĩ atĩrĩrĩ mũthuri Mm. um, hena bwana tũrarĩ nake ĩ aranjĩria atĩrĩrĩ aha, ah, ndikũgweta nĩ wa mwena ũrĩkũ Mm. tondũ nĩ ngwaria tũ details ndakakĩmenyeke ĩ tondũ tũtinerana njuke nĩ mũtanga noguo aranjĩria atĩrĩrĩ Mm. atĩ werĩ Mhm, kĩwanja gĩa kanitha nĩ arakĩheanaga aha, nĩgetha ma MCA ah, rĩrĩa mekũheana tũbastarĩ tũrĩa maheanaga ĩ ĩtwa kũnyitithania na mũingĩ ĩ na andũ megwĩtwo mp Okay. makĩheana basarĩ magathiĩ kĩwanja-inĩ gĩa kanitha okay na nĩ wega na nĩ ũndũ mwega yes no rĩu buana mm. he mc ũrokĩte eh, na mp nĩ aramwĩrĩte nĩ mega kũheana basarĩ nginya ciake okay aramwĩra Eh. kagucu eh, ngona mũteti Eh. aingĩrĩte na ngĩtiĩra ona gũthoma oko gaikara gĩtĩ gĩa thutha na nĩ wega mũno na nĩ buana eh, Eh, amerire gũkũ Yes. ona president angĩoka gũthoma anakaa nyuma huko Nĩ Eh, nginya rĩrĩa mũgathikĩrĩria kanitha Yes. na mũthikĩrĩria andũ marenda atĩrĩrĩ Yeah? he mũhunjia tũreragwo Mhm. na ũrĩa ũratwĩra ndangĩhĩtia mũno yes ũcio nake nĩ mũhunjia ũmwe wa ahunjia arĩa makĩrĩ na mũgambo Mm, na nĩ aroigire nĩ amena siasa mũno mm, nĩ tondũ wa impeachment ĩno ya Gachagua yeah na nĩ amena wana siasa yeah na ndakenda Mm. kwĩ associate na siasa nginya tene nginya tene mm. no nĩ ngwenda kuga ũũ Mm. kũmena siasa Mm. kuga ndũge- ndũke- ndũkarie siasa ndũge- Yes. ndũkenda gĩko gĩa siasa Mm. ti kũiganu nĩguo actions speak louder than Yeah. words yes nĩ sure. ihinda rĩa kanitha mm. wona oiga william ruto Mm, na ateti maigane maroka kanitha gwaku mm, reke moke mm. maheo gĩtĩo ta atongoria Yeah, maheo gĩtĩ yes. mathome Yeah. na mathikĩrĩrie Eh, ihinda rĩa andũ arĩa arwaru makĩho rĩkĩho rĩakinya eh, ũrĩa mũrwaru oimĩre eh. ihinda rĩa arĩa marahũ- maramomorerwo magongona rĩakinya moimĩre Ihinda- Wambĩrĩre nao. wambĩrĩre nao Eh, ihinda rĩa kũhotha rĩakinya eh, mahothe eh.

bũrũri kana na ngĩti-inĩ acirika Ĩ, na hau nja ah, nja ya kanitha kũngĩkwo ũguo-rĩ Mm. igongoma- igongona-inĩ cigana ũna-rĩ ya ateti nĩ mambia kũgĩa na message ya nĩ mambia kũmenya Ĩ, nĩ gũcenjetie mm, ihinda nĩ rĩngĩ mm, ngwĩre atĩrĩrĩ Mm. kanitha imwe ũrona gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ-rĩ ya ciakirwo cianjĩrĩirio nĩ family ta ithatũ kana inya kana ithano mm, Andũ makĩendia ng'ombe ciao, mĩgũnda yao, indo ciao. Yes. Makĩgũra mahiga, thimiti na mĩrango na kĩrĩa kĩngĩ. True. Magĩaka kanitha. Mm. Ashirika magĩũka andũ matarĩ kĩndũ, makĩendia itumbĩ rĩmwe na arĩa aingĩ mananathi. Mm. Magĩũka magĩaka kanitha. Mm. Kanitha ũcio rĩrĩa waneneha na wagacĩra rĩ, Mm. wakinyia andũ ngiri ĩmwe rĩ, Mm. nĩguo mũteti okaga tondũ ndathiaga kanitha ũyũ ũtarĩ andũ. Yeah. Na ngĩthiĩ ũtarĩ andũ. Ona angĩũka atũnengere mirioni ĩmwe rĩ, Eh. we pastor wĩ hau ũthikĩrĩrie rĩ, Mm. ona angĩũka kanitha gwaku akũhe mirioni ĩmwe kana igĩrĩ kana ithatũ rĩ, Mm. Ndũngĩringithania mirioni icio ithatũ kana igĩrĩ na wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ acirika matarĩ ateti, arĩmi, ahũri biacara, andũ me andũ matakũũĩ, Yes. andũ Ngai anahũthĩra, wĩra wa Ngai ũngĩgakinya hau ũkinyĩte. Yeah, true. Na koguo ndũkae kũũthahia na kũũthũkia in the name of Mm. corrupted money Yes. cia siasa. Mm. Tondũ gũtirĩ, nĩ ateti anini mũno Yeah. magoka gũkũhe kĩndũ Mm. matarĩ na nongorio Mm. maroka gũkũhe mbeca icio Mm. nĩgetha macoke Mm. onayo mane platform Mm. mathiĩ mahũre siasa Na na- he mũndũ wanjĩra Ndũkae kũ exchange. atĩ atĩ nĩ mambaga gũcikarĩra menjaga Eh, kwana- kwana maũndũ maingĩ mũteti wakora aikarĩire mbia iria gatwara kanitha mũteti ona ekũhe kĩndũ rĩ endaga agakũhe na akande- aka document Eh, tondũ nĩ akanĩrĩra yeah, na ingĩ cia ciora ndũĩ ciumĩte kũ wega nĩguo no na nĩ tũkiugana nĩ theru Mm, ndũkae kũringithania mirioni ithatũ Mm. na mũcirika ũrĩa wendirie sacrifices. ng'ombe wendirie ng'ombe ngiri ikũmi akĩrehe kanitha yes Yeah. ndũkae kũringithania ũkĩanjĩrĩria tafadhali ahunjia mwarie Eh. gwathiĩ wega mũkoiga Mm. na kwahĩtana mũkoiga yes ũrauga atĩrĩrĩ mũcirika ũrĩa wokire kanitha ũtarĩ Yes. andũ rĩ ũcio atĩire anointing atĩire maguta ihaka ũyũ ũngĩ aroka nĩ tondũ kwĩna kĩrĩndĩ na ndũkariganwo atĩrĩrĩ mũteti mũno agĩthiĩ kanitha-rĩ Yeah. gũtarĩ ciaca-rĩ, Eh. athiaga nĩ gũtindĩkwo. nĩguo Kwa mũhiano, Mm, ena mũrimũ mm. na mbeca ciake nĩ ciregire Eh, kũmũteithia, ah, eh. agathiĩ o ta mũndũ ũrĩa ũngĩ. Eh. He hĩndĩ ahunjia a- a- Apostle General eh, Kenya One Yeah, aigĩte hĩndĩ ĩno arathumbũragwo nĩ William Ruto eh. na thirikari Nĩ- eh, nĩ yake akuoya kĩwanja Eh, ũhoro wa kuoya kĩwanja Eh, oigire atĩ niĩ ngamuturĩrie maru eh, nĩgetha mũtikoe kĩwanja eh. Na mũrokaga hĩndĩ ĩrĩa mũrenaga kura mũrokĩte gwakwa ũtukũ. Mm, ngamũhoera. Mũgĩturia maru. Mm. Ngĩmũhoera. Mm. Maya makwa ndiraturia. Yeah. Authority ta ĩyo. Yeah. Nĩyo ĩrendekana ũhoro-inĩ wa gĩkani. Na no ikanda ĩrĩa ya mũcibi. Church and politics. Yeah, na no ikanda ĩrĩa ya mũcibi mm. uh, wa ngiri 50. Mm. Na na thaa ya milioni ithatũ. Yes. Morcomel. Eh. Nĩyo yaugĩte tigĩrwo Kenya One ĩmũtunye kĩwanja. Nĩyo ĩigĩte? Eh. Aroteo, ahora otro, otro na pia. Rĩu akĩona kakauga atĩrĩ Ona arĩ ata pastor. moro kũmende ametoka agatheka rĩu Ucio rĩ nare pastor. rĩu rĩ Eh, maũndũ nĩ maingĩ mm, tũrabatara kũ discuss Yes. na ithuĩ ngai atwĩtĩte nĩgetha tũrute wĩra ũyũ Nĩguo. na tũhingũre andũ maitho mm, Eh, hena kĩsi ĩno ya mũndũ gwĩtwo eh, ah, abduction yes. andũ aitũ nĩ marora Mm, na makaga yeah, kanja ndarakĩarire mm, Gwĩ komiti ya mbunge. yeah. Woni waku. na riboti yake rĩarĩ heartbreaking Mm. tondũ aroigire atĩ o ma- ta thirikari kana ta security forces Yes. matiũĩ Mm. nĩa maraiya andũ Mm. matiũĩ nĩa maroraga andũ Yes. matiũĩ maiyũ Yeah, kũrĩa marakorwo. marahithwo Mm. matiũĩ Mm. atĩ na no mende akenya arĩa mothe Tũmateithie rĩu ithuĩ. mamateithie Kũmenya. kũmenya oragani aya ahithani aya aicani aiyani aya ngwĩre atĩrĩrĩ mũkenya arwo atĩrĩrĩ Eh, igũrũ wa maũndũ marĩa mangĩ mothe ma kwaga ndawa mathibitarĩ yeah, kwaga kũhũna irio cia nda yeah, ciana kwaga school fees Eh. ona ũhoro wa ũgitĩri yeah. wĩ moko-inĩ maku wĩrore we mwene wĩrore we mwenyewe Eh, no ngwenda kuga atĩrĩrĩ mm, william ruto mm. Wĩra waku wa mbere Mm. thutha wa kwĩhĩtithio Mm. nĩ kũtigĩrĩra Mm. atĩ Kenyans, Mm. all Kenyans, Are safe and protected. mũgũrũki, Mm. mũrogi, Mm. mũici, Yeah. mũrĩa wĩ mathare, Yeah. safety yake Mm. nĩ guaranteed. Yes. Wĩra wa president wa mbere Eh. the responsibility yake ya kerĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩhaka Mm. ya bũrũri Mm. nĩ mĩgitĩre Yahutio itoka na citũ. namba 3 Mm. atĩ gwĩ thayũ Mm. Generally, yes gwĩ thayũ bũrũri-inĩ yeah mũndũ no ahote gwĩka maũndũ marĩa areka Mm. mwarimũ athomithie Mm. mũrutwo athome Mm. thibitarĩ mũndũ athondekwo atarĩ na hahũ yes bũrũri wĩ thayũ mm. angĩkorwo nĩ tũkinyĩte handũ ha inspector general gũ confess Mm. atĩ matiũ andũ arĩa marakidnap andũ na makauga ti borithi na ti borithi tondũ borithi itwaraga mũndũ cell yes ikamũ investigate yes akinya thira ciudi makamũtwara igoti-inĩ Yes. ũrĩa ũtanakinya thira ciudi makamũrelease makamũrelease ũguo andũ aya mara abduct andũ rĩ

agĩikio cero Mm. agĩtwarwo thĩinĩ Mm. agĩtwarwo ngingiri Mm. aracoka aroa Mhm. na borithi o ĩno ĩratwĩra atĩ twamuona Eh. megũtũhe kĩndũ Eh. harĩa harĩa rĩ Harĩa rĩ. twamuona Mm. megũtũhe kĩndũ ĩronania thigari nĩ ta ci go slow down Yeah. ĩrĩa yagwo go slow kwĩna mũgomo wa gospel wa thigari Kwĩna strike. Kwĩna strike. Reasoness. yes gutira deploywo skills Mm. training ĩrĩa mathiaga rĩ Mm. karĩ ya mũthemba ũrĩkũ nĩkĩo ũici wa mahiũ Mm. ũtagathira Mm. nĩkĩo ũhoro wa cio wa Gen Z arĩa moraganire Mm. ũmenyere kwatuĩkaga kwĩna thigari ciimĩte ya wa neighboring countries Ehe. eh, tũtiakwa nĩ family Ciakwa nĩ family. No kwĩ andũ mokaga we matarĩ nginya mothiũ mao mationekire. Namwe No hena njano ĩmwe yarũgĩirwo ĩkĩrutwo kĩnyamũ. Yes. Eh. na ake identify nginya police station yake Mm. kuria police station yake kuria bururi wa Uganda Mm. ngwenda kuga atiriri Kenyans agikorwo borithi maiga matire na uhoti wa kuhota gutugitira Mm. na ithuĩ ũrĩa tũrĩkaga Yeah. tũkuoya hinya Yeah. na wathani Yes. moko-inĩ maitũ Mm. tuona mũthigari Mm. ũrĩa misbehave Mm. tũkamũtua suspect

Mbura ĩtekuura-rĩ, Mm. ĩgwatagia rũhuho. nĩguo Thigari nĩ irona itirĩ na wĩra wa nĩ metĩkĩrĩtie ateti Yeah. na siasa Eh, ci take over. control- is take over rights Mm, na freedoms Yeah. iria ci thĩinĩ ci guarantee thĩinĩ wa constitution mm, tondũ horo wa safety mm, ndĩramatha kana nĩ William Ruto wĩ pres- wĩ gĩtĩ-inĩ mm, kana nĩ Gachagua wa impeachwo Yeah. kana nĩ Kindiki wĩ kana no yeah. wĩra wa minister ũrĩa woka abatiĩ gũkorerera wa se- services Mm. men and women in uniform yes competent Mm. na andũ qualified Mm. makĩruta wĩra wao Mm. matekũrora mwena ona ũmwe Mm. wa siasa so unfortunate hĩndĩ ya maandamano mm. noguo borithi citũ ironekana Yeah. si active mũno yeah mekĩrĩte mbakũri mĩtwe Iho, yeah moko na everywhere Yeah. mbarathi ikarutwo Yeah. mĩcinga ĩkarutwo Yeah. live bullet ikarutwo Yeah. tear gas ĩrĩa ndũrũ Mm. na poison all manners of poisons Mm. noguo cironekana cikĩhũthĩka bara-inĩ rĩrĩa andũ mara- mararũĩrĩra kĩhoto hĩndĩ ĩyo kĩao noguo tu Mm. competent ya borithi ya kenya Yonekaga. yonekanaga Mm. na hĩndĩ ĩngĩ yonekanaga nĩ hĩndĩ ĩrĩa maragitĩra anene Mm. Eh, ngari ciao igĩteng'era ũguo Ĩĩ, nĩ mateng'eraga nĩgetha mũno. ngari ndĩkahĩngwo Ĩĩ. ĩmwe icakwe Ĩĩ. nĩguo ngĩmona mateng'eranĩtie na ngari icio no hĩndĩ ĩyo nĩguo maroraga anake Yeah. hĩndĩ ya Gen Z Mm. nĩguo mara andũ arĩa morire hĩndĩ ĩyo matirĩ maramenyekana mekũ Yeah. no borithi nĩ maratwĩra Mm. atĩ matiramenya kũrĩa marĩ whereas nĩ tũĩ wega mũno before protest Mm. gũtiarĩ na cases nyingĩ cia mũthemba ũyũ Yeah. koguo rĩ tũtirĩ akĩgu Mm. Kenyans nĩ maramenya Mm. mũndũ wothe ũrageria kwaria voice contrary Mm. na ũrĩa thirikari ĩrenda Mm. nĩ maraga Yeah.

na up to now mwanake ũcio nĩ athire na TJ akĩrutwo, Kajwang'. na agĩtihio Yeah. agĩthiĩ thibitarĩ Mm. famĩlĩ ĩkiumĩra nake Mm. na akiumĩra ĩmũtihie na andå arä a Na nginya haha responsible tũkinyĩte rĩ Eh. up to date Eh, gũtirĩ mũthigari yeah, mũrie kĩũria yeah, statement nĩ yandĩkirwo yeah, ĩrĩ mũndũ ũraboro mm, eh, kenyans nĩ macomplainire Yeah. ĩyo ti issue mm, no ũkorwo nĩ mwanake wa william ruto george mm, mm. okorwo nĩ mwanake wa kidiki yeah okorwo nĩ mwanake wa ndware mm wagereire tribulation cia mũthemba ũcio yeah eh, thaa ici mm ũngĩrĩ mũkuũ yeah ũrĩa wa involvĩte yeah warĩ involved Mm. kana ũngĩkĩrĩ njera na rĩu rĩ mũndũ ũgwĩtwo ah, TJ Kajwang Mm. na Beatrice Erachi yes nĩo magĩkorwo me answerable nĩo no rĩu mekũrio nũũ na nĩkĩo ĩrakinya handũ andũ marĩoyaga hinya Mm. moko-inĩ maku wenda gũthiĩ mwena wa thirikari na waganage na ndũkorio nĩ mũndũ Mm. wenda kwagana na ndũkorio nĩ mũndũ ũjoini the, the, the government the system Join the government Mm. system ũrĩa ĩoparĩtaga nĩ atĩrĩrĩ Mm. na nĩkĩo gũtarĩ mũndũ ndũkanaherio nĩ mũndũ atĩ he mũndũ ũka gũthambia thirikari angĩkorwo William Ruto mwana wa Hasra ũrĩa akiugaga Mm. nĩ araremwo nĩ gũthambia rĩ Mm. nĩ thabuni wagire nĩ kĩhato kĩagire nĩ kĩĩ kĩagire

twĩ haha njamba cia rũrĩrĩ na twĩ haha nĩgetha twarie kĩhoto kĩa rũrĩrĩ na twarĩrĩrie ũhoro ũyũ wa rũrĩrĩ ĩno nĩ njũng'wa ya ũteti Yes. mũthuri Mm. tũkwaragia ũhoro wa mandago tũtanathiĩ break Tũkwaragia ũhoro wa gĩko Mm, gĩa thirikari yes atĩ

nigetha aikie kura Mm. ya impeaching ya, ya yes aki impeach gacagua rĩ Eh. ngwĩcira one of the conditions yaheanire nĩ Fairũ ĩhingwo. ereria ikĩci ĩrĩa Mm. na niĩ nĩ ngaiga yes Mm. it happened nigetha Aisha Jumwa Mm. atuĩke minister Mm. eh, kĩci yake Yarĩ igoti-inĩ. yarĩ Ya igoti-inĩ- Manda. ya Amanda Mm. yabacirwo mambe me withdraw Mm. nigetha mũndũ ũgwĩtwo eh, nĩ- nĩgetha mũndũ ũgwĩtwo eh, sonko Yeah. ahote gũ survive Mm. nginyagia rĩu haha akinyĩte yeah abocagwo aikare e mwena wa thirikari yeah nĩgetha ndakae gũteng'erio yeah tondũ ena makisi maingĩ yeah no makisi mau mothe rĩ mm. hinya wamo eh nĩ gũikara gwĩ nĩ thirikari gũikara gwĩ thirikari eh egũtũra arĩa ananyuaga nĩguo gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũhũraga thirikari mm.

na ng'ombe tũmahaka ng'ombe tũthiĩ he kagombe kagombe kangĩkena haha gatũndũ rĩ karathiĩ gatũthĩka yeah nake arahũthĩra mũcinga yeah na kĩci kĩrĩ igoti-inĩ yeah na mwaraũraga mũndũ aha ũngĩara na bũrũbũrũ thĩinĩ ndikana nĩ njĩrĩ ndute yeah nĩ ndĩronete mathiko ma ũmũthĩ ũrĩa woragirwo nĩ mathirirwo yeah

nĩ mũhunjia mũtungatĩri nĩ mũtungatĩri ĩĩ rĩera kũria kenyans atĩrĩrĩ nĩ mũiguaga akaragia ona nĩ cases cigana Nĩ mũiguaga cituĩkĩte akaragia. prosecuted nĩ we mũndũ ũyũ nĩ atuĩkire bubu tondũ nĩ oĩ Ĩĩ, system ĩĩ. nĩ waga waga gũcomply na ũrĩa ĩrenda Nĩ wathira. nĩ gũkũrĩa na ndarenda kũruciwo hena handũ tũrarĩ eh, kũragĩa na evidence nene ya ũrĩa malpractices na ũrĩa mbeca iraiywo Mm. kuma gwĩ kambuni na ya mũingĩ okay no nĩ kũrarigire atĩrĩrĩ eh mũrathiĩ kwĩ EACC mwĩna mbia aha Atĩ, eh, kĩũria kĩu gĩa kwĩra atĩa no gũthiĩ gũtwara riboti ĩno mwĩna mbia tondå kå rä a mwakinya rä Mm. gå twara maratathi nä å ndå å mwe Ehe. no kũhota gũtindĩka marutĩrwo wĩra kĩhoto kĩoneke Eh. nĩ nĩ- nĩ process ĩngĩ ndaya na nĩkĩo wonaga na commission ĩyo yathondeketwo nĩgetha kũhũthe kũhũthe na ĩbatiĩ gũkorwo ĩĩ wabici ya mũingĩ ĩnĩ whistle blowers na mũndũ wothe ũraigua haya na andũ arathiĩ wega ta rĩu no wĩyũrie atĩrĩrĩ kĩrĩa kidiki yes arakirirwo nĩ EACC Mm. atĩ no arũgame Yeah. nĩ mũtheru Mm. arakirio nĩ DPP Yeah. arakirio nĩ KRA Eh, no atuĩke deputy president no atuĩke deputy president Mm, ũrazi nĩ mo- tu- kũroria atĩrĩrĩ mwamakirio ũtukũ nĩkĩ mm, nĩkĩ nĩkĩ nĩ henya rĩrĩkũ rĩu riuma ho okire thaa cigana Mm. oima thaa cigana most likely kĩndika nda thĩinĩ wa wabici ici nĩ ma PA make cindega nacio ciaingĩha mũno mũthuri ciaingĩha mũno ehe. nĩ ma PA marathi nĩ ma PA make nĩo mararehe nĩo marathi kuo nĩo tũratarĩria ona ngaya cainwo nĩ secretary hau mũndũ ũyũ nĩ mũtheru safi kama pamba na kidiki rĩ eh, thĩinĩ wa wa wa wa docket ĩno ya interior rĩ Mm. nĩ aragĩte na ka habit yes gagũtwĩraga ũhoro ũcio ndũkario Ĩĩ. akiuga ũhoro wa cukuru Ndũkario. ciana ciatuĩka itironeka Eh, ndaraca

another contentious issue Eh. ya ya ya ya ya, ya Nairobi River Mm. rũĩ rũrũ nĩ tũrũthondekire mũno na ruto Na- araugire "Ka- kidogo tu ruto araugire tũgũtega thamaki Eh. ndiũ kana nĩ mandibici kana kwĩ thamaki cikaraga Dead Sea Anga ciũra. Anga ciũra. igorota ngogorota then Eh. mĩcuki ugĩte nĩ tũgwĩthambĩra Eh. akuire tũtarĩ twarũingire ngiagia nginya magũrũ Eh. nĩkĩ gĩkohora na ilo believer nĩ interest ya ya, ya mbeca Eh, tondũ no tondũ ici ĩrĩa ĩ haha ona eh, ĩratũma mũno tũyũ- twĩyũrie nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere rĩ mm. nĩ gũtirĩ mũnjaruo ũngĩhota gũthambia rũĩ rũrũ gũtirĩ mũwaria ũngĩhota gũtirĩ mũikamba ũngĩhota rũneagwo mũgĩkũyũ rũneagwo mũgĩkũyũ Athambie. rũneirwo waititũ

nĩ arendwo atuĩke Ĩĩ. mũnene wa rũĩ yes nĩgetha nĩgetha mathambie nyũmba ici imomorwo namba two ũngĩrora mũndũ ũrĩa ũngĩ gacagua rĩ Mm. the former deputy president yes eh, nake eh, a- kĩndũ kĩmwe kĩratũmaga impeachwo Eh. nĩ kũrega gũthambia rũĩ rũrũ tondũ araigaga rũĩ na gĩko nĩguo eh. no mũthambĩrie rĩ

Eh, tũmanengere kanyamũ Yes. nĩgetha mahote gũthiĩ gwetha hangĩ Eh. tũbiacara twao nĩ tũnini Yeah. tũmane kanyamũ Mm. nĩgetha mahote gũthiĩ gwetha handũ hangĩ na biacara ĩngĩ Mm. no gacaguo nĩ araikirio nja arero nä ambura akimä thirikari gatuĩka nĩ ũru mũno Mm. na icio tha araigire nacio ti tha Mm. nĩ ekũbatara onio tha nĩ kuga atĩa no nĩ mararĩhire wanjirũ Yeah. bishop margaret Rĩu nĩ Margaret Wanjirũ. Ndarĩ arahora ara- ara- ararega wĩra Eh, no ndarĩ arawĩtĩkĩra. ndarĩ aretĩkĩra Eh. no ara Twetereire tuone ngathĩti ta Millicent Omanga. Millicent Omanga nĩ aigire Eh. ona ndatindire agĩtema rĩngũ Eh, tondũ gũtirĩ mũndũ ũraheo wĩra nĩ thirikari ĩno mm, akawĩtĩkĩra tha ici mm, tondũ ĩno thirikari wona okorwo wĩna political interest in the future Yeah. ya kwenda kũrũgama gĩtĩ gĩa siasa mm, ũcoke wĩtĩkĩre wĩra wa thirikari ĩno ũguo ĩhana Mm. no ũkagũa Nĩkĩo kĩatũmire Omanga arege wĩra ũcio. Mm. Number one, Mm. gĩthii-inĩ ingĩ mahũraga biacara Mm. me Nairobi Yeah. ndekwenda kũhakwo gĩko na rũĩ rũrũ Yeah. kwĩ mawĩra mangĩ ũngĩenda kũhe mũndũ wanakorwo na ciaca cia Nairobi ũngĩmũhe Yeah. nduge kũhandwo mĩtĩ Yes. na nĩ ekũhanda Yeah. nduge gwĩkĩrwo kabro Yeah. na nĩ ekũruta Yeah.

the glory It's is gone. not here. Arä wa njirä rä a regete kå regana atä nä atå mirwo tå mwana tå nini tå må hå re twamå hutia Nĩ matharaũ. Nĩ- nĩ- tondũ rĩrĩ Eh. anake acio mathiaga kũingata bishop Eh. harĩa kanitha kĩwanja gĩa kanitha Yeah. rĩ, nĩ anake ona ndahotaga kwaria nao Yeah. nĩ ciana cia ciana ciake Ya, no ũndũ ũrarĩ mũru mũno nĩ atĩrĩrĩ nĩ mahotire kũmahutahutia Eh, na akĩnegena mũno na akĩnegena mũno na ngona akĩnegena nĩ nguire Eh. mũhutĩri ũrĩa ahutio nĩ anake acio matirĩ na gĩtĩo na hanini gũgirio maithori na kĩ- gũthaitha thaithorĩ Eh. arerirwo thambia rũĩ Eh, politically rĩ nĩ kuga atĩa wanjirũ anengeretwo rũĩ nĩ kuga ndagokĩra rĩngĩ gĩciaca Mm. tondũ nĩ ekũhĩtania na andũ aingĩ mũno Mm. na ũmenye sekta ĩmwe ya afektwo ya rũĩ Mm. karainĩ kau ka mĩako Mm. na nyũmba ici kũhũrwo cia hakuhĩ na mĩako Mm. na na rũĩ Mm. andũ arĩa angĩ no mekuona Mm. na no mekũigua Yeah. nyũmba ikĩgwa Mm. na rũĩ rũgĩthambio Mm. Ah, na koguo wanjiru nĩ akorwo na ihinda iritũ mũno Mm. agĩthiĩ kwĩra arũmĩrĩri ake Mm. mamũigue na Mm. mamũhe kura Yes. koguo niĩ advice yakwa kwĩ bishop Mm. nĩ atĩ tondũ ngai nĩ akũhete wĩra Mm. wa gũtungatĩra maroho na andũ Yeah. na kũhoera bũrũri Mm.

Na agĩkaka mpini na ĩkĩnyita mũno. Mm. Na Wanjirũ ti mũndũ mũhũthũ tondũ nĩ athurĩtwo Starehe. Yeah. Na Starehe nĩ Central. Yeah. Na kwĩna ahũri mingĩ mũno a biacara. Yeah. Na nĩ arutire wĩra wonekire. Mm. Nĩwe watwarite tarĩu harĩa Fig Tree. Mm. Hau wonaga nga- matatũ cirũgamaga na shade icio ciĩ hau. Yeah. Nĩwe watwarire harĩa na congestion njũru mũno. Mm. Mm. Na kũrĩa Nairobi nĩ ahotire gũgĩthondeka wega. Yeah.

akĩehera Mm. ambe erorere ũrĩa William Ruto arenda Yeah. no nĩ ingĩciririe ndangĩagĩirwo mawĩra mana Mm. thutha wa kũmweheria gĩtĩ kĩa gavana either Mm. nĩ angĩamũtuire nominated MP Mm. thĩinĩ wa National Assembly Yeah. thĩinĩ wa Senate Mm. kana East African Parliament Mm. kana Yara. eh, Yara Kana deputy minister, governor. kana Kana deputy minister. governor Mm. wa Nairobi Mm. Unfortunately, njata ya, ya Bishop Margaret Wanjiru Mm. yahũririo ta, ta, ta, ta, ta, ta ũtheri wa, wa mũcumaa yahuhirwo nĩ gĩtĩ wira gĩtikoywo nĩ mũgĩkũyũ gĩtikaingĩrwo nĩ mũgĩkũyũ Nairobi na nĩkĩo arendwo akamomore nyũmba cia gĩkũyũ na biacara cia gĩkũyũ tondũ mareciria no arũgame Eh, na no nĩgetha ate- athurwo Mm, tondũ gĩkũyũ nĩ kĩingĩ mm, anyway mathabu ma Nairobi ma siasa ma 2027 gĩkũyũ nĩ kĩrigiretĩte mũno mm. na gĩkũyũ William Ruto nĩoĩ nĩ kĩrebanga Nairobi Yeah. kura ngiri magana matandatũ cia gĩkũyũ Mm. cingĩkombainwo na kura ngiri magana merĩ ma 50 cia ikamba Mm. ikombainwo na kura ngiri magana merĩ cia gĩthii Mm. ũcio nĩwe gavana wa nairobi Nĩguo. True. na koguo nĩ mareciria wanjirũ no ende kũrũgama Mm. makamenya mamũnine mbere Mm. omanga nĩ mũkarĩ nĩ mũ- nĩ mũgĩthi Mm. nĩ mareciria no wende gũka equation-inĩ ĩyo Mm. maendaga mamũnine mbere we arohĩga Na. Ũguo karũĩ gaka nĩ gĩthĩnjĩro. Nĩ gathĩnjĩro. Ĩĩ. Ndũgagĩtĩkĩre bishop. Ĩĩ. Ĩĩ ũkarege to ta kena mangũ. Avoid that job. Ta Covid. Ĩĩ ta Covid. Wĩkĩre distance, social distance. Ningĩ ndũrĩ mũhũtu. Ĩĩ. Wĩna gĩa kũrĩa, wĩna gĩa kũnyua. Ĩĩ. Nĩ ndĩronire ũkiuga mũthenya ũngĩ ũrĩa Ngai agũteithirie ũkĩ overcome mathirĩ na Yeah. marũni Yeah. na ũrĩa mendaga gũkũhe stress na depression. Mm. Angĩkorwo Ngai nĩekũhete gĩa kũrĩa, ciana nĩũrerete, mawĩra marĩa matarĩ magũgũthũkĩria rĩtwa marege, Tigana namo. tigana namo. Wa wa wa wa. Rĩu nĩtwaria ndeto cia rũĩ. Na nĩtwaria cia njĩra abduction Mm. ĩno ya mũndũ gwĩtwo Kanja. Yeah. Rĩu ndĩreciria harĩa tũtigĩtie rĩ, Mm. no ha gũgĩbanga bũrũri. Gũbanga bũrũri

ahotete kũrobĩ Mm. ligi na atwarĩ ici iria ingĩ ciothe Mm. mabũrũri marĩa mangĩ mothe manene Mm. matigirĩre marĩ kũrĩa bomas mahanaga agent Yes. a william ruto Mm. na marĩ na mission Yes. atĩ william ruto Yeah. no nginya andikirĩo Yeah. nĩwe president elect Yes. two Mm. me kũrĩa hĩndĩ ya campaign ya 2022 Mm.

Na ndĩ na ũhoti wa kuuga ũguo tondũ wa rĩrĩ, after William Ruto kwĩhĩtithia na gũtuĩka president, Mm. mũtumia wa Biden Nĩokire na nĩokire kĩondo kĩa Kenya mbeca. na 14 billion Ĩĩ, akiuga nĩ cia ng'aragu ĩĩ, tondũ kwarĩ na kariũa hĩndĩ ĩyo yeah, na ona ndathire kũndũ kũraya Mm. athire o gĩbĩra mm, akĩrĩa thamaki mena Rachel Ruto mm, thutha wa thikũ igĩrĩ mm.

wĩho ũkoragwo na kahara Ndũkamũgwete. akoretwo ena ishu ĩno Eh, nĩ tondũ nĩ aratindĩkĩrĩrio kuma nja Mm. nĩ andũ mambirie kũmũhe mbeca mm, na maroka mena mm, karaini karĩa mm, kahũra ũmwe mm. na ũcio nĩ o ũmwe tu Yeah. na arageria arageria kuga kuhuha coro Eh. Na nĩ ara- na nĩ arainire, nĩ arainire. Nĩ ararekereria rwĩmbo rwa hũra ũmwe. Yes, yes. Let, let me tell you. William Ruto

kaba mũrebi Na nĩ- mũrebi uhuru nĩ onekaga ena values ũranjĩrĩte bible nĩ kwenda kũrorwo kana nĩ bible biũ ĩno ya William Ruto akuaga na njega ĩkerĩ Eh, nĩ kwenda Reka igue kũrorwo heyo. kana nĩ kaga ũyũ rute gũthoma mm. kana nĩ dictionary ĩgekĩrwo kaba ya bible nĩ ya waiga njona ndigiri ya kenya wĩra Ĩĩ, maũndũ marĩa William Ruto atwonereitie Eh, gũtharaũ kanitha mm, gũtharaũ ahunjia Mm. maya mahũra ũmwe mm. na maheni Mũndũ ũyũ tũtirĩ hamwe. Na mũndũ ũcio mani ndabucagia. Ndabucagia. Kĩhenania. Arohotwo mũno. Rĩu guo Trump, Trump arokire kũgũtha. Kũrĩa America. Eh. What will happen mm. nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩama kĩa Republican kĩrathana mm. gĩtipucagi agenda itarĩ priority gwĩ mm. bũrũri ona ũmwe. ta rĩu gũkũ kenya 2027 tũkwenda kũacua mũndũ wothe ũrenda kũrũgama gĩtĩ gĩa 2027 yeah either president mũno Yeah. president mm atĩ rĩu matigakorwo na guoya mũnene mm tondũ president ũrĩa woka mm no abandire IEBC Mm. tondũ nĩ tũgĩkoragwo na partners yes nĩgetha makorwo mena kĩrĩa gĩothe kĩrendekana Mm. na mekithie gĩthurano free Mm, and and fair, fair. eh. no kĩama kĩa republicans Mm. na gĩa na trump Mm. matigoka kuga mena preferred candidates yes gwĩ kenyans Mm. they don't do that Mm. na nĩkĩo tũrendaga mũno trump ahote number two Mm. ha ũhoro ũyũ wa haiti Mm. biden Mm. ũhoro wa haiti Mm. nĩ Biden na William Ruto maretĩkanĩirie Yeah. atĩ nĩ megũtwara borithi itũ kũrĩa Haiti Mm. na Biden araruta 14 billion Yeah. iria itangĩ accountwo na iria itangĩũrio ciũria Yeah. after Trump kuoya gĩtĩ Mm. ũhoro ũcio wa Haiti Mm. na nĩ ũkũnjũria Yeah. ũkũrutwo Nĩũkuoya- moko-inĩ ma William Ruto na Biden Yeah. ũnengerwo United Nations Yes. nĩgetha moerere na United Nations ndĩthiraga na borithi Yeah. nĩ army Yeah. nĩ jeshi Yeah. koguo ũhoro wa borithi most likely Mm. anake aitũ marathiĩte kũrĩa Haiti Mm. mission ĩyo nĩ gũtuĩka aborted Mm. United Nations Nĩ egũ take over. Security Council Mm. angĩkorwo operation ya Haiti nĩ gũthiĩ na mbere Mm. under the leadership of Trump. eh, Trump Mm. eh, Athigari aya no nginya macoke. Nĩ ũrona Trump ta ekũhota kũhoreria mbara ya Russia na Ukraine. No nginya Eh, tondũ andũ- hingo ciothe history Yeah. if you go with history Mm. hingo ciothe kĩama gĩa Tra- kĩa Republican kĩrathana Mm. gĩtibandagi mbara. Okay. Na nĩ mahotaga gũ contain Russia biũ. So, you see Mm. nĩgetha wone andũ erĩ makĩrũa rĩ Mm. o mũndũ ena sympathizers Yes. na mbara nĩ ĩkoragwo ĩ very expensive Mm. koguo hĩndĩ ciothe wona bũrũri na bũrũri ũkĩrũa Mm. no nginya hakorwo hena bũrũri ũrĩa ũrabandi bũrũri ũyũ Mm. na hena bũrũri ũrĩa ũrabandi Yes. bũrũri ũyũ ũngĩ Mm. hingo ciothe kĩama kĩa democrat kĩrathana Mm. gĩkĩ kĩrehera rĩu wathani-inĩ Mm. kĩrathana nĩ kĩinvestagi mbeca nyingĩ mũno Mm. thĩinĩ wa interest cia mabũrũri Mm. enemity Mm. ĩbihivaga ũgathiĩ kũrĩ ũyũ Mm. ũkamwĩra eh, wona wamatoria Mm. nĩ tũgũgũbandi Yeah. mina minero ici Yeah. no republicans Mm. kuria guothe uraigua kwina mbara thaa ici Mm. trump ekuingira immediately Yeah. na athiĩ amere igai matharaita thĩ Mm. na amere gũtirĩ mũndũ wahotwo Mm. na gũtirĩ mũndũ wahota Mm. na gũtirĩ mũndũ ũtarenda thayũ Turenda thayũ. tũrenda thayũ Mm. na nĩ ũkuona mabũrũri magĩakwo rĩngĩ Mm. na ndũkuona mbara Mm.

terminated Mm. na ũigue jeshi nĩ yatuĩka Ya- UN nĩyo ya take over. nĩyo ya- na nĩ bro kwĩ William Ruto na tũgĩthiĩ 2027 Mm. William Ruto ũhoro-inĩ wake wa mũkiha wake ũcio aregiriranĩtie na- na nĩkĩo araikarire mathikũ Mm. araikarire almost 72 hours Mm. atĩ aratũma message ya congratulations Mm. tondũ we nĩoĩ Nĩathira. what it means Yes. na araki- aramĩandĩkire kũrĩa Sudan rĩu rĩ tũkĩrĩkĩrĩria twĩna Ah, uh, mwarĩ wĩrigĩte gũtũtiga Mm. kũrĩa kabete Ĩĩ. Ah, mũthuri wake nĩ arũgamaga kabete Aha. mp ng'ang'a kawosh Mhm. ũrĩa ũrarutagwo maguta tagwo rusi Okay. mathiko make rĩ Mhm. nĩ mathiko ma mũtongoria Nĩguo. no mathiko mau Mm. kĩmanongo Ĩĩ. ndanathiĩ Ndanathiĩ. wa macukuru Ndanathiĩ. na nĩ kabete gwake Yes. ndanathiĩ ũndũ ũcio ũragũcora mbica ĩhana atĩa tũkĩrĩkia Em, matingĩhota gũthiĩ Mm. number one Mm, eh, pole sana kwĩ mheshimiwa mm, Kaosh Mm. nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ mm, your family member yeah, na na andũ a gabete mm, mheshimiwa Kaosh nĩ mũndũ tũĩ yeah, yeah, nĩ yeah, ateithĩtie anake mũno actually Mm. nĩgethetwo Kaosh yeah, nĩ tondũ wa ikundi cia anake iria acokanagĩrĩria na kũmahe macini ici- na cia kũmathondeka kaosh cia yeah, Kaosh. eh, na maũndũ mangĩ maingĩ Yeah. then eh, Wahama Cukuru rĩ Mm. the MP Mm. wa Kabete kwaga gũthiĩ Mm. nĩ tondũ andũ a Kabete nĩ mambĩtie gwĩka kuoya signature Yes. cia kũ recall Yeah. MP wao Yeah. tondũ makĩona nĩ arathiĩ mũgarũ na ũrĩa marakorwo makĩenda Yes. na eh, ndĩraigua ndakoretwo agĩthiĩ ground Mm. makoretwo makiuga ti kwega Mm. Eh, na koguo kwaga gũthiĩ Yeah. one Mm. nĩ ĩronania mũndũ onake ũramenya Yes. atĩ ground No ĩmũrĩe. no ĩmũrĩe mũndũ ũgwĩtwo kĩmani ene- eta neighboring mp Mm. wa gabete Yeah. wagũthiĩ mathiko mau Yeah. nĩ confirmation Yes. atĩ ground Eh. you see kĩmani no athiĩ gĩkũyũ Yeah. na- na ageithie andũ Yeah. na andũ mamũgeithĩke Eh. tondũ Na ndaroka de- anyway. tondũ despite tondũ despite gũkorwo Nĩ MP wa Gĩkũyũ rĩ, Eh. nĩ mũndũ ũtũrĩte kũu na nĩ andũ nĩ andũ nĩ mamũĩ. Yeah. Hena relatives angĩ a kũu. Mm. Eh, baba wao nĩ oĩkaine, Mm. a mamu wao nĩ moĩkaine, kwĩna sisters na cousins. Yeah. No gwakinya nĩ mĩcemanio ya mũingĩ ĩrĩa we Mm. ategũbangĩte na ategwethete arĩa megũka na akamarĩha. Yeah. Ĩyo ndarĩ na courage na confidence ya gũthiĩ. No no wetane wa bursary. Eh, ũrĩa erĩgĩte gwĩtana andũ maingĩraga na kandi na ũkaborwo nĩ borithi. Ĩĩ, ĩĩ, na nĩ kĩndũ

Na nĩ ahotaga kwaria na mũgambo na rũrĩrĩ rũkaigua. Yes. Na ndarĩ akunyanĩra community ya Gĩkũyũ Exactly. ta ũrĩa Kĩmanongo Mm. akoretwo agĩka. Mwena wa macukuru. No tũmũthaithe marĩ erĩ Rĩu, mathikĩrĩrie ground. ndĩraiguire ta arathikagwo kũndũ gwĩtagwo uh, Red Hill. Ehe. Ũguo mwena wa rũgongo rĩ nĩ gwa Kaza Supa- Supana. Yes. Ii. kaza spana Yeah. ah, na mwena ũrĩa ũngĩ rĩ Mm. nĩ gwa kawanjikũ Yes. matinari Gũtirĩ mũruteti ũngĩthiĩ. Gũtirĩ mũruteti ũngĩthiĩ. Hĩndĩ ya ona hĩndĩ ya soyari nyinyi. Ũngĩenda kũmenya nĩ ground nĩ hiũ. Eh. Hĩndĩ ya soyari nyinyi ya Kindiki. Mm, Ambunge arĩa mathire a Kiambu mm. marĩ ambunge atatũ. Nao mathire Ki- Kindiki akĩhĩtithia.

message no ciathire na mbere na gũka Mm. ruo no rwathire na mbere na ku expresswo Mm. na koguo kimani harĩa arĩ Mm. MPs aya othe Eh, nĩ merangĩtwo nĩ ma. moĩ Ah, atĩ nĩ good. makoretwo magĩthiĩ mũgarũ Mm. no magakararia magathiĩ mwena wa thirikari Yes. mena hope atĩ thirikari nĩwe nĩwe ĩkĩwinaga hĩndĩ ciothe No ũguo no tiguo. ũguo tiguo kũrĩ Mm. andũ nĩ ogĩ mũno Mm. andũ nĩ mena ũmenyo Mm. na andũ rĩu nĩ marahota kũ design Mm. kũ discern Yeah. the future

na no wende tũ tũ interpret Mm. we shall do that yes ngai witũ amwende ndamwendithĩria wega wa ngai harĩa hothe mũndũ arĩ